Bore da a chroeso i'n ffrwd fyw bore ma. A hwn di'r un dwytha yn yr gyfres 30 diwrnod 30 awgrym Microsoft 365. Um, ddrwg gen i bod fi chydig bach yn hwyr yn ymuno efo hwn. Um, Nathon ni jyst redeg drosodd rhyw un munud um, efo'r um, fersiwn Saesneg. So mae'n ddrwg gen i am hynna. Croeso i bawb sydd wedi ymuno efo ni heddiw. Croeso hefyd i bawb sydd wedi um, ymuno efo'r recordiad yma. A be dyn ni edrych ar heddiw ydy sesiwn chydig bach yn hirach i ni edrych yn union ar sut mae dod â'n intranet ni, neu'n mewnrwyd ni, um, i fewn i Microsoft Teams fel bod i gyd o'n staff ni yn gallu cael mynediad i gwybodaeth pwysig sydd ar y mewnrwyd yn hawdd yn lle maen nhw eisiau ag ar unrhyw ddyfais maen nhw'n digwydd bod yn defnyddio, boed hwnna yn gyfrifiadur, yn gliniadur, neu yn ddyfais symudol fel ffôn neu tabled, er enghraifft. Felly, um, nes i sôn yn yr gwahoddiad bod pethau ella'n mynd i ddibynnu ar sut oedd y rygbi wedi mynd ddoe. Dwi ddim am sôn llawer amdano rygbi, heblaw i ddeud llongyfrychiadau Iwerddon a llongyfrychiadau mawr iawn i'r uh, Alban ar eu canlyniadau ddoe, canlyn... gwych o ganlyniad i'r Alban, i fod yn deg iddyn nhw. Ac ie, yeah, dwi'n meddwl mae hwnna'n ddigon i ddeud am heddiw am y rygbi. Felly, doedd hi ddim yn ddwrnod da iawn nag oedd i Gymru yn anffodus. Felly, uh, reit, dwi am symud ymlaen. Ac be mae gen i heddiw ydy, so dwi jyst am esbonio chdi bach am sut dwi am wneud hwn. So dwi wedi creu fideo sydd yn dangos y broses o wneud hwn, a dwi am mynd â chi trwy'r fideo, a dwi am ddangos i chi be dwi'n wneud yn y camau yna. Um, ac y rheswm am hyn ydy, mae yna chydig o bethau sydd yn gorfod dod at ei gilydd ar unwaith i wneud i'r broses yma weithio. Ac o, o bryd i'w gilydd, mae yna rei rhan o'r broses hefyd sydd yn cymryd bach o amser i weithio neu i ymddangos, er enghraifft, yn y portals, Felly, mae o jyst yn well bod fi wedi wneud o i gyd, bod o i gyd yn ei le, a bod fi'n gallu dangos i chi um, yr camau, yn hytrach na, er enghraifft, gorfod mynd yn ôl, disgwyl, gweld os di rhywbeth wedi digwydd, wedyn um, fyswn i ddim efo digon amser i wneud o bore yma. Felly, dyna sut dwi wedi wneud o, felly dwi jyst am lwytho'r fideo yn fan hyn. Dyna ni. A wedyn dwi jyst am rannu'n sgrin efo chi. Okay. Right. Rhannu hwnna. Oh. Jyst angen mynd yn ôl i cychwyn ar y fideo. Reit, dyna ni. So, ar y sgrin rwan, mae gennych chi yr fideo yma, a fel dwi'n dweud, dwi'n mynd trwy'r fideo yma efo chi a dangos i chi yn union beth sy'n digwydd yn bob rhan o'r fideo. Felly, lle mae hwn yn cychwyn ydy, da ni'n cychwyn i ffwr yn yr um, SharePoint Admin Centre. A be da ni angen neud yma ydy, da ni angen ffeindio yr safle da ni'n mynd i ddefnyddio fel ein safle cartref, neu fel Microsoft dweud, home site. A mae Microsoft yn awgrymu bod ni'n defnyddio yr safle gwraidd neu root site fel yr safle gartre. So'r safle gartre ydy lle mae pobl am landio pen maen nhw'n dod i'r mewnrwyd yma gynta, a dyna lle mae ein arwyddion ni ar gyfer gwybodaeth arall i gyd am fod. Felly, da ni'n mynd i fod yn gosod i fyny um, rhywbeth weddol syml yn fan hyn, jyst efo un safle cartre, ac da ni ddim am ddefnyddio dim byd um, fel mae Microsoft yn galw nhw'n hub sites ar hyn o bryd. Mae hub sites yn ddefnyddiol os da chi efo lot o portals gwahanol da chi angen, fel un corfforaethol ella, ac un ar gyfer y gwybodaeth adnoddau dynol, un arall ar gyfer y gwybodaeth teithio, un arall ar gyfer um, gwybodaeth cyfreithiol o bosib. So mae hub sites yn ddefnyddiol iawn fel hynna. Dyn ni ddim yn mynd i fewn i'r gwybodaeth yna heddiw oherwydd fydd o'n cymryd gormod o amser a dych chi'n gweld yn fan hyn Mae hwnna'n sôn am hub sites yn fan hyn, ond da ni ddim am mynd i fewn i hwnna heddiw. So, be da ni'n mynd i wneud yma? Da ni'n mynd i ddefnyddio ein safle gwraidd fel yr safle cartre. So'r peth cyntaf ni'n wneud ydy jyst gweld pa safle gwraidd ydyn ni efo yn yr tenant yma. So dwi jyst am gychwyn y fideo, a wedyn yr ffordd hawsa i weld hyn ydy yn yr SharePoint Admin Centre, so uh, clic ar yr URL yma a wedyn wneud A i Z um, fel yr kind of sort order yn fyna. So os da ni'n mynd ymlaen yn fyna, so, o, dan ddechrau efo fi, sori mae hwnna wedi mynd ymlaen rhyw chydig yn fyna. So, so da ni'n neud A i Z, a wedyn be dwi'n mynd i weld ydy mae hwn yn fan hyn yn mynd i ddod i'r top a hwn ydy fe safle gwraidd i. So just enw'r cwmni i fi a dot sharepoint.com. A fel rheol, newch chi weld bod hwnna'n deud system account yn fyna, cos yr system sydd wedi creu hwn fel mae'r tenant wedi cael ei greu. Um, ar hyn o bryd, mae'n dangos fel communication site, fe ni newid hwnna, so fes ni newid hwnna er enghraifft i um, kind of mewnrwyd yr cwmni neu rhywbeth fel yna. Um, ond just communication site ydi o ar hyn o bryd. Okay, so Dyna ni am glicio ar y URL na wedyn i weld yr safle So dach chi'n gallu gweld yma, mae hwn jyst yn safle sydd wedi cael ei greu gan Microsoft, mae'r templed yma jyst yn cael ei roed ar y safle i ddechrau fo i, ond cwbl da ni efo diddordeb yn fan hyn i ddechrau fo i ydy gweld sut mae hwn yn edrych a be ydy'r safle da ni'n mynd i fod yn defnyddio. Ok, so dwi ddim am wneud dim newidiadau iddo fo ar hyn o bryd. So rwan da ni'n gwybod pa un di'n safle gwraidd ni, um, da ni rwan angen gosod yr home site, neu'r safle cartref, da chi'n gweld ar y funud current value not set yn fyna, so da ni angen gosod hwn. A mae'r gosodiadau yma o fewn settings yn yr SharePoint um, admin centre yn fyna, ganolfan weinyddol SharePoint. OK, so just symud ymlaen chydig. So, be dwi eisiau gwneud, dwi eisiau gosod yr safle gwraidd fel yr safle cartre. Ac be dwi'n gael ei wneud i clicio ar home site yn fan hyn, a wedyn mae'n dod i fyny efo box yn gofyn i fi pa URL dwi eisiau defnyddio ar gyfer hwnna. So be dwi am wneud yn fan hyn ydy dwi am mynd yn ôl i'n safle cartre i gael golwg ar y fo'n sydyn, a dwi am weld be ydy'r URL yna a copïo'r URL. So dyma ni yn yn safle cartref, so hwn di'r communication site maen ni'n sôn amdan, ac hwn ydy'r cyfeiriad y dwi eisiau defnyddio ar gyfer fy home site. Okay? So, symud ymlaen chydig. Dyna ni, so dwi jyst yn copïo hwnna, a wedyn, be dwi'n gwneud wedyn ydy dwi jyst wedi peistio hwnna i fewn i'r uh, safle yn fan hyn, so i'r URL. Okay. So safio hwnna. A wedyn fel ydych chi'n gweld, mae hwn wedyn wedi newid i ddangos mae hwn ydy safle cartre fi. OK, so da ni wedi gosod y safle cartre. Hwna di'r lle fydd y pobl yn landio pan maen nhw'n trio dod i gael y wybodaeth o fewn ei mewnrwyd, yn er enghraifft. OK. So, dwi jyst yn ailwytho'r sgrin chydig yma i weld os di rhywbeth di newid, dim llawer ar hyn o bryd, ond beth sydd wedi newid ydy, so am bod hwn rwan wedi cael ei osod fel safle cartref, da ni efo dau opsiwn ychwanegol yn fan hyn yn y settings. So, da ni efo global navigation a da ni efo gosod neu set up Viva connections yn fan hyn. So, mae hwn yn dod o dan y menu Yma, yma, yma. So settings yr dudalen. Da chi'n gorfod bod ar y dudalen yma. Mynd i'r settings i fyny fyma yn y top a newch chi gael yr opsiynau ychwanegol yma o global navigation a set up Viva Connections. So, yr peth cyntaf da ni eisiau gwneud wedyn ydy gosod y global navigation a mae hwn am ddangos i ni sut mae'r app bar yma. So, hwn di'r app bar yma'n hyn. yn mynd i edrych ar yr ochr chwith. A hwn sy'n mynd i fod yn dod â'r ffordd hawdd i ni i weithio trwy'r kind of, uh, mewnrwyd yma fel da ni'n chwilio am wybodaeth a falle, a hwn sy'n mynd i wneud o'n hawdd i'n staff ni gallu mynd trwy'r gwybodaeth a cael at wybodaeth yn lle maen nhw angen o. OK, so dwi jyst am symud y fideo ymlaen chydig. So, global navigation, a wedyn enable. Dwi'n mynd i roi Logo ychwanegol yn fyma, so dwi'n mynd i jyst uwchlwytho ein logo ni. Okay. A wedyn, so dwi jyst am, i ddechrau fo, dwi'n gadael yr navigation ma fel hub o global navigation, ond i ddweud y gwir, Dwi'n mynd i newid hwn mewn eiliad, oherwydd fel nes i sôn, da ni ddim yn mynd i ddefnyddio'r hub sites ar hyn o bryd, um, oherwydd yr demo yma'n reit syml. So, da ni ddim am ddefnyddio hwnna ar hyn o bryd. So, newch chi weld, wneud hwn ddim rili really newid dim llawer ar hyn ar, ar, ar, am rwan. So, dwi'n safio hwnna fel mae o. Okay. Uh, ar hyn o bryd, Ar hyn o bryd, does na ddim byd llawr wedi newid yn fan hyn. Da chi'n cofyn eisiau uwchlwytho'r logo yna hefyd. So, does na ddim byd llawer wedi newid ar hyn o bryd. So be dwi'n mynd i wneud ydy, dwi'n mynd yn ôl i fewn i'n settings, Global Navigation. A dwi am newid hwn, so bod o'n deud Home Site Navigation. So ar hyn o bryd, cwbl dwi eisiau di rhywbeth weddol syml yn fyna, so dwi efo safle cartref, Home Site, so dwi jyst eisiau i'r app ba na gallu neud yr um, kind of home site navigation, yeah? so bod o'n gadael i ni fynd trwy'r dudalen yma mewn ffordd. So ni, mae'n eich bach o bodaeth ychwanegol yna hefyd, be mae'r llall yn neud. So safio hwnna. Okay, a wedyn, ych gweld yn fan hyn rwan, mae'r app ba yma wedi diweddaru fan hyn, so mae gen i logo ni fyna. Okay, a wedyn dwi jyst am mynd bach ymlaen y fideo. So os dwi'n agor yr app ba yna fyny rwan, Okay. Dych chi'n gweld rwan bod hwn yn gadael i chi um, symud o rownd y safle. So mae'n debyg iawn i'r options sydd tu ôl i hwn rwan, ond mae'n gadael i chi symud rownd y safle yna a dod â hwnna i fyny yn lle bynnag gyda chi yn y safle. So, uh, symud ymlaen. Dyna ni, so ni'n gallu mynd i fyny dogfenna, mae hwnna'n mynd i fyny dogfenna fyna. A mae'n dangos i chi, mae hwn di'r Global Navigation Bar yn fyna lle. Ok, yr uh, step nesaf ydy, um, da ni wedi gosod yn safle fyny rwan. So mae Microsoft yn awgrymu, oherwydd bod hwn yn safle da ni'n defnyddio ar gyfer i gyd o'n staff, mae'n gallu bod yn mynd allan i lot o bobl, uh, dibynnu be di maint i'n cwmni ni er enghraifft. Mae o werth i ni wirio bod yr safleoedd yna'n barod i bobl gallu gael atyn nhw yn weddol hawdd ac yn weddol syml. So be da ni'n neud ydy maen nhw efo um, extension sydd yn gallu cael ei lwytho fewn i unau Edge neu Chrome. A mae hwn yn gwirio'r tudalen i chi ac yn rhoi gwybodaeth defnyddiol i chi nôl ar y dudalen yna. So na ni wneud hwn i'n tudalen syml iawn ni rwan, jyst i weld os oes yna unrhyw broblemau efo fo. So dwi wedi mynd i'r Chrome Web Store yma fe, ac da chi'n gweld Page Diagnostics for SharePoint ydy'r extension. So dwi jyst yn symud yr fideo ymlaen chydig, so da ni ychwanegu'r extension. Da ni wedyn yn e, mynd i pinio'r extension i fyny yn y top yma. Okay, so pin, a wedyn ydych chi'n gweld mae o'n ymddangos wedyn um, i fyny yn y top yn fan hyn. Okay. A wedyn, yn ôl ar y safle, wedyn, so dwi wedyn yn gorfod mynd, so dwi'n mynd yn ôl i'n safle o fewn, oherwydd bod fi wedi rhoi'r extension yn Chrome yn fan hyn, dwi'n mynd i fewn i Chrome a dwi'n llwytho yr tudalen i fyny. Wrth gwrs, dwi'n gorfod logio fewn, neu wneud siŵr bod fi wedi logio fewn, er mwyn cael at yr safle yma, cos mewnrwyd ydi o, mae rhaid i chi roed eich um, gwybodaeth o, uh, Microsoft 365 fewn i gael at safle. A wedyn, be dwi am wneud wedyn ydy, dwi wedi cychwyn wedyn, so dwi wedi clicio ar yr extension, mae'n edrych ar y dudalen a dwi wedi cychwyn yr diagnostics. A fel dych chi'n gweld, er mae tudalen um, basic Microsoft oedd hon, dwi ddim wedi gwneud llawer o gwbl iddi. Uh, mae yna uh, un llun mawr arno fo, ac Mae hwn yn diddorol hefyd. Mae'n sôn amdan public CDN ma is not enabled. So dwi ddim am fynd i fewn i lawer o wybodaeth ar sut mae roed y CDN ma mlaen. Ond be mae'n golygu ydy content delivery network, A mae Content Delivery Network yn dda oherwydd um, os da chi efo pobl mewn lle, lot o lefydd gwahanol, yn ywedig ar draws y byd, er enghraifft, mae Content Delivery Network yn copio gwybodaeth o'r safle yma ar draws y llefydd gwahanol yma. Ac mae hynna'n golygu bod pe mae pobl yn mynd i nôl y gwybodaeth o'r safle, maen nhw'n nôl o, o rwla sydd yn lot agosach iddyn nhw. Yn hytrach na gorfod, er enghraifft, os 'di rywun gynnoch chi mewn swyddfa yn Awstralia ac yn trio cael mynediad i gwybodaeth yn, um, yn Gymru, mae'n mynd i gymryd mwy amser i gwybodaeth yna gyrraedd Awstralia, ond be mae Content Delivery Network yn neud ydy gadlu chi gael copies o'r safle, er enghraifft, yn Awstralia, so bod nhw'n gallu cael y gwybodaeth yna yn lot cynt. A wedyn mae hwnna yn um, cysoni rhwng y rei gwahanol, rhwng eich kind of safle canolog ag yr content delivery network na um, sydd yn Awstralia o bosib. So mae hwnna yn rhywbeth da i gael, ond fel dwi'n dweud, cwmni bach, um, safle bach, dim llawer o bobl. So dwi ddim yn poeni amdan yr kind of item yma yn fan hyn. A wedyn, y llun mawr, dwi'n cymryd ti mae hwn, ydy mae'n siŵr sydd yn chybach yn fwy na fysa nhw'n hoffi i lyniau fod um, pen maen nhw'n llwytho safle we fyny. Oce, so mae yna chydig bach o wybodaeth yn yna hefyd, um, sut da ni'n sortio'r pethau yma, so da ni'n gallu dysgu mwy amdan be ydy'r broblem. Oce, a wedyn mae yna chydig o bethau da yna hefyd, so fel dwi'n dweud, jyst tudalen diofyn ydy hwn gan Microsoft, a mae hyn yn mynd i fewn i'r wybodaeth amdan sut mae hwn yn mynd ar draws y rhwydwaith a falle. Okay. So, unwaith da ni wedi gwneud hynna, so da ni wedi gwirio rwan bod ein safle ni yn, yn iawn, bod ein safle ni yn gallu gweithio um, ac yn weddol kind of, um, hygyrch or, o ran kind of, pobl yn gallu cael atro fo, bod o ddim am gymryd hydoedd i'r tudalen lwytho, er enghraifft, iddyn nhw. Sorry, jyst gymryd sip o ddŵr yma. A wedyn, y er step nesaf ydy, ar y safle yma, da ni'n mynd i fynd i fewn i'r settings eto, a da ni'n mynd i fynd i fewn i'r setup Viva Connections yma. So, symud pethau ymlaen. Okay. A wedyn, y er step gyntaf yma ydy create dashboard. So'r dashboard ydy y er kind of, gwybodaeth mae pobl am weld kind of, gyntaf, fel maen nhw'n dod i fewn i fyma, yn ywedig ar yr um, mobile hefyd. Um, a mae hwnna'n cynnwys cardiau sydd yn rhoi ffordd hawdd i bobl gael ei fewn i links neu apps neu gwaha pethau gwahanol fel hynna yn sydyn iawn o'ch mewnrwyd chi. Felly, na ni weld sut mae hwn yn gweithio rwan. So, da ni am greu dashboard, neu creu dashboard. A mae hwn eto yn digwydd o fewn SharePoint, felly a be mae o'n neud ydy mae o'n rhoi'r opsiwn i ni weld sut mae hwn yn mynd i edrych ar y mobile a'r desktop. So, mae'n rhoi'r opsiwn ni yn fyna. OK, a wedyn, be da ni'n neud wedyn ydy, um, So, na i jyst pori hwnna. So, da ni'n adio be maen nhw'n galw'n cardiau, a hein ydy'r fath o bethau da ni'n gallu ychwanegu fel cardiau. So, maen nhw wedi rhoi cwpl o apps i ni i gychwyn efo approvals ma, um, tasks, os gynnu ni i wneud, er enghraifft, um, shift, so da iawn i bobl sydd yn gweithio kind of, um, gweithwyr um, frontline, dwi'n siŵr beth i hynny'n Gymraeg, sori, um, a wedyn unrhyw app Teams hefyd, um, da ni'n gallu ychwanegu hyn fewn, neu links i'r we, na ni weld sut mae hwnna'n gweithio mewn eiliad. OK, so da ni jyst am ddefnyddio rei o'r ei diofyn yma yma i ddangos sut mae hwn yn edrych. So, da ni roed approvals i fewn yna, da ni roed tasks i fewn yna, Dyna ni, jyst cymryd chydig i sortio. Dyna ni, add card yn fyna. A wedyn dwi am roi shift hefyd. So, fel dwi'n dweud, dwi jyst yn ychwanegu bob peth sydd yna i ddangos i chi sut mae hwn yn mynd i edrych ar yr uh, kind of, uh, dyfais symudol ag ar yr uh, cyfrifiadur wedyn. OK, a wedyn da ni'n mynd i roi cwbl o links i fewn hefyd. Okay, so Mae'r link yna'n gallu bod fel mae'n dangos yn fyna, unrhyw safle SharePoint hefyd. So os da ni'n fy safle SharePoint eraill, da ni eisiau rhoi yn fyna, da ni'n gallu rhoi hynny. So dyma ni, mae wedyn yn dangos i chi sut mae hwn yn mynd i edrych ar y ffôn symudol, er enghraifft. Ynde? Okay. Dyna ni. So, da ni hefyd yn gallu gweld sut mae'n mynd i edrych ar yr desktop. A diben hwn ydy bod o'n dod yn kind of ran ydyn ni'n gallu ychwanegu i fewn i tudalennau cyfathrebu o fewn SharePoint. So, newch chi weld wedyn sut da ni'n defnyddio'r dashboard yma o fewn yr uh, safle gyfathrebu. So, da ni am gyhoeddi hwnna, so da ni'n cyhoeddi'r dashboard. Dyna ni. So, da ni wedi creu o, da ni'n cyhoeddi fo. So, hawdd iawn i greu dashboard yna. Dyna ni. A wedyn... Mae hwnna wedi cael ei greu. Da ni jyst am newid ychydig, oherwydd nes i ffeindio allan wedyn, so os di rei o'r, o'n i'n trio yn syml, os di rei o'r web links mae ddim wedi gosod, o bosib newch chi gael um, gwell pen da chi'n mynd i fewn i, uh, roid o i fewn i'r safle gyfathrebu. So dwi jyst yn yma roed gwybodaeth i fewn i'r web links ma. Uh, hein ydy kind of safle we fi, so dwi am roed safle we fewn yn fyna. So fel ydych chi'n gweld, uh, hwn di'r safle we. A mae wedi pigo fyny yr teitl i ffwr o'r um, SEO descriptions sydd ar y safle we. So be bynnag di teitl yr er enghraifft sydd gyda fi ar y safle we, mae o wedi digwydd pigo hwnna fyny. Mae'n neud o weithiau, dio ddim di neud ar rei rei eraill i fi, so dwi dwi'n mynd gant y cant eto, na i edrych i fewn iddo'ch bach mwy, ond uh, mae hwnna yn pigo fyny ychydig o wybodaeth i ffwr o'ch um, kind of safleoedd chi. So, symud ymlaen. Okay. Uh, so, da ni'n gallu rhoi teitl, gen i mwy defnyddiol iddo fo. Okay, so da chi'n gweld sut, sut mae hein yn newid. So mae'n dangos i chi, fel da chi'n symud ymlaen, be, sut mae hwn yn mynd i edrych. So da ni'n mynd i roi um, delwedd chydig bach gwell arno fo. Dyna ni, so hwnna di delwedd yr brand. Dwi ddim yn ddylunydd graffeg chwaith, fel da chi'n siŵr wedi gallu deud erbyn hyn. so dwi jyst am roi'r link arall i fan yna, ac da chi wedi gweld hwn yn gweithio, so mae hwn yn mynd i fod yn link i'n um, academy ni, lle mae gen ni gyrsiau ar-lein, a falle, so na i just symud hwnna ymlaen ychydig, ond dwi am ddefnyddio hwnna jyst i'n angos dyna ni, reit. So, yn fyma. Just talu chi fi eiliad, sori. Reit, oce. Okay. So, lawr yn yma ar y gwylod, um, ac ddim yn hawdd iawn i weld, ond na i drio ngorau. So, lawr yn yma ar y gwylod, mae gennym ni rhywbeth maen nhw'n galw'n audience targeting. So, mae'n bosib um, i ni dargedu hefyd rei o'r kind of cyd ran yma ar y tudalennau um, cyfathrebu yma i ddeud, reit, Mae'r person yma efo diddordeb yn y gwybodaeth yma, so os 'da ni efo kind of cyd-ranna, 'da ni'n gallu deud reit dwi isio targedu hwn ar gyfer groups Office 365 er enghraifft. A be mae hynna'n golygu ydy, neith y pobl yna gael y wybodaeth yna yn dod i fyny top y dudalen iddyn nhw, neu fydd yna wybodaeth specific yn yr kind of um, cydran yna iddyn nhw yn dibynnu ar be ydy kind of swyddogaeth nhw, so bod nhw'n gallu cael uh, content wedi giriadu um, ar gyfer nhw uh, yn union. So, bob peth yn ddefnyddiol iddyn nhw, er enghraifft, am bod nhw'n digwydd bod yn y grwps yna. Dwi ddim am fynd i fewn i fwy o bodaeth am yr audience targeting ar hyn o bryd, oherwydd mae hwnna'n rhywbeth ychwanegol sydd lle dyn ni ddim efo dim amser i weld hwnna ar hyn o bryd. Ond um, Mae hwnna'n ddefnyddiol i chi wneud siŵr bod yr gwybodaeth iawn yn mynd i'r pobl iawn ac yn troi fyny yn yr ffrydiau iawn um, ar yr amser iawn. So, rhywbeth pwerus, ond dim rhywbeth mae gen i lot o amser i edrych i fewn i yn fan hyn. So, dwi'n symud ymlaen, dwi'n safio hwn. Dyna ni, so mae'n dweud audiences to target yma. So dyna ni am uh, ailgyhoeddi hwn. Dyna ni, dyna sy'n mynd edrych hwn. Oce, okay, ailgyhoeddi. So dyma sut fydd yn edrych ar yr bwrdd gwaith. Ac rwan, os da ni'n mynd yn ôl, so beth da ni angen neud rwan ydy, da ni eisiau mynd yn ôl i'n safle gyfathrebu, a da ni eisiau neud siŵr bod pobl yn gallu gweld y dashboard yma, ar y safle gythrebu yma. So gyfathrebu, so dwi am wneud um, edit neu golygu yn fyna. So da ni am olygu'r tudalen. Okay, dwi am wedyn ychwanegu'r dashboard yma o dan y lluniau mae gyd. Fes ni'n gallu rhoi nhw fewn yn rhywle dwi eisiau. O, na i just ddangos i chi pa gydran da ni'n chwilio amdano fo. Okay. So, pen da ni'n ychwanegu'r cydran, beth da ni'n chwilio amdano ydy'r dashboard for Viva Connections yma, yn fan hyn. So, da chi'n mynd i... Os, da, os di o ddim yn dod i fyny yn y top, yn y frequently used, mae o yn ar hyn o bryd, oherwydd dwi wedi bod yn um, kind of newid o ag yn gweithio arno fe. So, ydych chi'n gallu gwneud search yn fan hyn, neu chwilio yn fan hyn, a jyst teipio fewn dashboard, neu dashboard, a wneith hwnna ddod i'r top wedyn pan ydych chi'n chwilio amdano fo. So, ychwanegu un o heina i fewn, yn lle bynnag ydych chi eisiau ar y dudalen. A dyna ni'r dashboard rwan yn ymddangos ar yr dudalen yna. So, da ni'n mynd i safio'r tudalen, da ni'n mynd i ail gyhoeddi, yr dudalen yna. A rwan, mae hwnna'n neud yr rhan o'r gwaith oedd angen neud yn SharePoint i gael y safle yn barod. Mae hwnna rwan wedi cael ei wneud, so mae'r safle yn barod, mae'r home site wedi osod i fyny, a mae'r dashfwrdd yna wedi creu um, fel bod ni'n gallu cael y gwybodaeth yna ar yr kind of, um, ffrynt i bobl o fewn, o fewn Teams o felly. So rwan mae rhaid i ni wneud bach o waith yn yr uh, ganolfan weinyddu Teams. Felly, yr peth cyntaf da ni'n mynd i wneud ydy, da ni angen mynd i fewn i'r A ella fydda chi ofyn i rywun wneud hwn drosto chi, sydd yn gallu. So, manage apps yn fan yna. So, da ni'n rheoli appiau. Ac da ni'n mynd i chwilio yn fan hyn am Viva Connections. So, ewch chi weld rwan, os dwi jyst yn teipio am Viva, so wnaeth ddod i fyny fel Viva Connections yn yna, hwn da ni eisiau Ac ar y funud mae'r statws yn blocked by publisher. So hwnna di'r diofyn ar hyn o bryd, um, fel mae hein wedi cael ei gosod gan Microsoft. So, da ni'n mynd i agor hwnna. Clicio ar Viva Connections. Ac y peth cyntaf dwi'n mynd i wneud yn fan hyn ydy y law, rwy'n ta, efallai bod chi eisiau Wneud bob peth dach chi angen wneud fel set up i ddechrau fo, a wedyn clicio ar y law, so um, fedrwch chi wneud hwn mewn ordor gwahanol os da chi eisiau. So, um, o bosib, newch hwn fel rhan dwytho'r broses mewn ffordd. Um, ond dwi am wneud y rwan, cos dwi'n gwybod bod fi eisiau, dim ond fi sy'n mynd i fod yn defnyddio hwn ar hyn y bryd. So mae'n ychydig o wybodaeth am yr app yn fyna hefyd. So y law. A wedyn be dyn ni'n mynd i wneud wedyn ydy, dyn ni yn mynd i newid chydig o'r manylion yn fan hyn. So, er enghraifft, y short name, dych chi'n gallu newid o i be bynnag dych chi eisiau fo ymddangos fel. So, dwi eisiau fi ymddangos fel Illumino IT Hub, so yr hub ar gyfer gwybodaeth i gyd ar, ar y cwmni. Um, da ni'n gallu disgrifio fo hefyd, so pobl yn gallu ffeindio fo. Os da ni fo polisi preifatrwydd, dylen ni roi o yn fan yna. A wedyn yr URL i'n gwefan er enghraifft. So da ni'n gallu diweddaru'r gwybodaeth yna i gyd ar gyfer yr app. So bod ni'n gallu brandio fo. Okay. A wedyn, beth nesaf da ni eisiau gwneud ydy, unwaith da ni wedi gosod hyn yn gyd i fyny, da ni eisiau mynd i fewn i'r setup policies yma. Ac mae gen i yn yr esiampl yma dim ond un polisi ar gyfer pawb yn yr sefydliad. So, os dwi'n mynd i fewn i fyna, wedyn... So, yn fan hyn, be ydych chi'n gweld ydy Pe mae pobl yn llwytho Teams ar hyn o bryd, o fewn y sefydliad yma, hein di'r pinned apps, neu hein di'r appiau maen nhw'n mynd i gael fel rhan o hwnna. Um, a be da ni angen neud ydy, da ni eisiau ychwanegu ein app Viva Connections, neu be bynnag da ni wedi ail enwi fo i, yn fan hyn. So dyna beth da ni'n neud yn fan hyn. So mae hwn o, o fewn y set of policies. Da ni'n mynd i chwilio yn fan hyn am ein app ni. Rwy'n ta, dydy Viva ddim am weithio oherwydd dwi wedi ailenwi fo yn Illumino IT Hub. So fel da chi'n gweld, mae'n dod i fyny fel Illumino IT Hub yn fyna, oherwydd hwnna di'r short name y dwi wedi rhoi i'r app yna. So dwi'n mynd i ychwanegu hwnna. Clic ar add, clic ar add. Um, wedyn, mae hwnna yn dod i fyny reit yn y gwylod yn fan hyn, i ddechrau fo. A beth da ni eisiau gwneud ydy jyst symud o'i fyny. So, da ni'n symud hwnna fyny, a wedyn mae hwnna ar y top wedyn. Ac y rheswm dwi'n neud hynna ydy, fe, fedrwch chi adael yn lle bynnag da chi eisiau, so os da chi eisiau fod dod rhwng chat a Teams, Dim problem o gwbl, ond dwi'n teimlo gan bod hwn ydy'r kind of lle canolig i bawb yn yr eh yn y cwmni gael eu gwybodaeth, mae o'n neud synnwyr i fi bod hwnna rili ar y top pan mae'n dod at pan mae pobl yn llwytho teams i fyny a gewch chi weld sut mae hwnna'n edrych mewn eiliad rwan. So safio hwnna. O'n i jyst yn checio wedyn yr permission policies ma ar yr ochr chwith, jyst i wneud siŵr bod hynna'n alaw. Um, neu bod yr permission policies na wedi gosod i fyny fel ydych chi angen ei wneud o weithio, ond hefyd dal o fewn eich kind of, um, gosodiadau diogelwch chi, felly newch siŵr o hynna. A wedyn, yn ôl yn yr pinned apps, dwi jyst am wneud rhywbeth un peth ychwanegol. So dwi jyst am ychwanegu hwn fel installed app hefyd um, i bob un o'n defnyddwyr. Um, so bod o jyst yn llwytho fo, so bod o ar gael iddyn nhw'n hawdd. So Illumino IT Hub, eto, dyna ni, ychwanegu, ychwanegu. OK. OK, so safio hwnna. Ok, a wedyn mae hwnna wedyn, yr gosodiadau i gyd wedi wneud. So jyst i ddangos i chi sut mae hwn yn edrych rwan. So dyn ni'n llwytho Teams i fyny. So mae Teams yn llwytho fan hyn. Hmm. A be newch chi sylweddoli ydy bod ar y top rwan, oherwydd yr gosodiadau yna nes i roed yn y, yn yr uh, ganolfan weinyddau Teams, dwi efo Illumino IT Hub yn dod i fyny yn y top ar y chwith yn fan hyn. So, symud ymlaen, unwaith dwi'n clicio ar... So, mae, mae Teams yn gadael fi wybod bod yn gweinyddwr i wedi wneud newidiadau yn fyna. A wedyn, unwaith dwi'n clicio ar Illumino IT Hub, fel ydych chi'n gweld, mae'n dod ar safle gyfathrebu i fyny o fewn Teams. Ac mae o'n gadael iddi wybod bod yn intranet i rwan o fewn Teams, uh, neu mewnrwyd, ie. Yeah. So, symud ymlaen, ac gawch chi weld bod yn fan hyn, mae'r dashboard gyda ni fan hyn, um, a wedyn mae'r gwybodaeth i gyd sydd ar yr safle gyfthrebu yma i gyd ar gael i ni o fewn Microsoft Teams. OK, reit. So, da chi'n gweld sut mae hwnna'n edrych o fewn Teams yn fan yna. A dyna ni yr agwedd yna. Rwy'n so, dwi jyst am agor fideo sydyn arall i ddangos i chi sut mae hwn yn edrych ar yr um, ffôn symudol. So, o fewn Teams eto, yn fan yna. So, fel hyn, mae'n edrych. So, da chi'n gweld Illumino IT Hub, So, Illumino IT Hub, a hwn di app Teams fi. Ac be mae o'n neud ydy, mae'n ychwanegu y safle gartre yn fan yna i chi, neu Viva Connections, i fewn i'r app Teams hefyd. So os dwi'n symud ymlaen yn fyna wedyn, so ydych chi'n gallu gweld, mae yna ffrwd hefyd, ac ydych chi'n cofio'r global navigation na, nes i os ydy fyny, wel mae hwn yn dangos i fyny i chi o dan yr resources yn fyna, a ydych chi'n gallu symud trwy ac cael mynediad i'r safle gyfathrebu i gyd um, trwy Microsoft Teams hefyd. Felly, hwnna ydy'r gosodiadau, mae hwnna wedi dod â bob peth i fewn i'ch kind of, eich mewnrwyd i gyd i mewn i Microsoft Teams, a mae hwnna Microsoft Teams um, ar yr uh, desktop, mae hwnna Microsoft Teams ar y ffôn symudol, fel dwi'n ei ddangos rwan, ac jyst i gloi i ffwrdd, be dwi hefyd yn ei ddangos i chi ydy bod hwnna, so hwn ydy'r um, app ar y we, Microsoft Teams, a fel ydych chi'n gweld, mae'n edrych yn union rhywun peth, so da ni efo'n uh, Microsoft

dros y 30 diwrnod dwytha, neu chydig bach mwy. Gobeithio bod nhw wedi bod yn ddefnyddiol i chi. Bydden nhw gyd ar gael mewn playlists ar yn sianel YouTube. Um, so fydd hein ar gael i chi edrych yn ôl arnyn nhw a gweld os oes yna rhywbeth specific sy'n gallu helpu chi. A wedyn, wedi deud hynna, mi fyswn i'n hoffi hefyd jyst tynnu sylw chi um, at ein academy ni, sef um, lle da ni'n gosod i fyny cyrsiau, um, lle da ni'n rhannu'r gwybodaeth yma mewn ffordd mwy strwythuredig, mewn ffordd, so ar fyma, os na i fynd i academy.illuminit.co.uk, dim ond yn Saesneg ar hyn o bryd, ond mi ydy ni'n neud y cwrs yma yn Gymraeg hefyd yn yr cefndir, dwi wrthi'n rhoi at ei gilydd ar hyn o bryd, felly gadewch ni wybod os oes na ddordeb gennych chi a fedrai adael chi wybod yn union pryd fydd hwn ar gael, Ond mae'n cwrs ni fyma, Microsoft Teams Made Easy. So, da ni'n mynd trwy, mae yna, ma yna wybodaeth ar y dudalen yma sydd yn gadlu chi wybod beth sydd yn y cwrs yma, so da chi'n gweld llwyth o wybodaeth am Microsoft Teams, sut mae defnyddio fo. So, os da chi efo, um, os da chi'n gweithio mewn cwmni lle da chi'n meddwl da chi ddim yn cael mwyach allan o Teams er enghraifft, um, mae gennym ni ein prisiau uh, i sefydliadau yn fan hyn, ac mae gennym ni, os ydych chi'n clicio ar y price list yna, wneud ddod â'r prisiau fyny i chi. Um, mae yna um, ostyngiadau mawr yn y pris gan dibynnu ar faint da chi'n prynu, er enghraifft, neu faint o bobl da chi angen i gael mynediad i'r training, a hefyd os da chi yn ddim am elw, um, da ni'n rhoi, um, na i just ddod o hwnna fyny i ddangos i chi. So, er enghraifft, Dach chi'n gweld, mae yna... os dach chi'n gweithio i gwmni er enghraifft, da ni'n rhoi disgownt o 50 y cant os dach chi'n prynu mwy na 20 sedd, a mae hwn yn mynd i fyny fel dach chi'n prynu mwy o seddi, ond os dach chi'n elusen neu yn ddim am elw, da ni yn dod â hwnna reit i lawr, so 80 y cant o ostyngiad os dach chi jyst isio un, ond os dach chi efo pump neu fwy, na ni roid 95 y cant o ostyngiad ar hwnna, oherwydd da ni isio i chi allu defnyddio'r um, dechnoleg yma i'r effaith fwyaf ydych chi'n gallu. Oce, okay, so fyswn ni yn gwerthfarogi'n fawr os ydych chi'n mynd draw i fyna cael golwg ar hwnna, gweld os di'n um, helpu, mynd i helpu chi efo chydig o'r sialensa ydych chi efo. Um, os dwi'n jyst yn mynd yn ôl fyna, mae'r prif dudalen efo gwybodaeth ynglyn â'r cwrs, a mae hwnna hefyd efo chydig o beth ydych chi'n gallu gweld um, cyn uh, i chi brynu'r cwrs, er enghraifft.